e hi yo yini la ku hi tikuma hi kha hi dlhowa a hi dlo ku dloko ku tinakekela swi kahle ngopfu hi dj a hi fambi na komba ku ni ba kofi yin'wanyana hi botne hayi hayi swi tirhi kofi tano kofi leyi ba kwandala Eh? I tirha na valungu la swivulani swa swi vutisa ku tirha na valungu lava Oh, mistake. A ri ku ti tirheni. Ah, na ku- na ku mi ndlela dile yin'wana va nge yi inani i filter call for already laniwa se va yi va yi inani n'wini na ku mi ndlela- na ku mi ndlela kofi this is the pampiri

Kofi leyi hi yi nwaku loko hi karhi hi hi ba ti-over night ni nga tleli siku hinkwaro ni kha ni tila hi ti-edit tin'wanyani n'wana ba wa a ti nge he ni creating problem ra lomu na kuma ku se ti ta lava ku i kuma munhu wa rimbewu no leyiwani kofi a yi zi yi lava rimbewu leyiwa ri se yi inani ngopfu or yo ku laveka phepha ra yi one yeah but this is one ri ri phambarhele ngopfu ri fanele ri hara ri kumbe xixi ya oh, na ku ri le henhla se loko ri ri henhla hi avoida u nga kuma ku ku ve na ti-germs before or swesweswi e na ti-corona leti ta n'wina na tona um a ndzi nga bukaka ka ka yona leya brown hi ti-jp na ku na

so I wish I did mistake. Na ku ndlela ko fina ko bot. Eta ya va byela ku ri etirha kona ku ri hayi. A ni vhakele marashi le. A mo zama ku prevent. Wa vona yi fana misava njhani? Yi fana misava. Nga cha le ya boiler le nga chavi leswi. Yi fana misava ku flewa. Mina ni yi vitana kofi ya misava. It smells very nice though. Wa yi xo yi nun'hela njhani?

Ah, it doesn't take long. A good five minutes. Why would you drink coffee like this? Though? Because this is the real coffee. It's original. So logo logo yendo so I finally ta tin'wanyana ta the refined coffee and stuff. Mm, mm, mm, mm. Because logo yi filtara la I I I I hisi ti ti ti very ti nutrients. Eh leti kumekaka ndzeni ka coffee. Nga rivali ku ca- caffeine yi kahle endzeni ka munhu.

Chavi a tlele ka vona. A ni a nga na medical aid. Swi ta ku bifa ko chavi. un'wana na un'wana wa vabya after vene ya tirhisana xo leya badrifini yo ku ya kwihi loko u heta ku va mani tale meditliniki but mm. xiwa ti-breakfast na ti-oats

ka ka ti-mask no ku munhu a ri a ri swihambukelweni mi tirhisa ti-tissue mi hlamba mi hlamba mavoko wani n'wana loko huma huma u i chaya hi ndlela vanhu va lava na mhaka na swona Mara genge leyi- bya munhu i fanele ku munhu loyi walowo oh se yi yi fanele yi- yi dilutiwa hi mati no a yi dali tu laniwani hi sat cup bot Oh. kofi yi nandziha loko yi kuma xilo xi xi xi karhi xi hisa so mati lamaya ma to hisa ni hisa ti ni ta tlhela ni ma ni ma diba ni machuluka mara ku timagi letiwa ti va ta kha ta hisa ku na loko yi nwa kofi ya wena yi kuma ti-content kha ti hisa a ni swo ni lomu tihotela va nga swi Uh, this is laniwa hi le pre-production side ya leswi a ni swi nga ni kuma ni kha ni swi endla laha swi sungula laha no a ni yi no ku ri in terms of television there's pre-production there's production loko se ku ya ku xutiweni and there's post production so post production hi leswi endlaka hi marriage leyi eh, swa ti-editing and stuff swi lava endliwa ti-research planning Yeah, this is where research, yeah. reports amen wa wona mabuti lama nga la Ske- shooting schedules schedules i see i see yeah okay um,

vi khumba laha hansi ka ximbilwani laha mina i love it black ni fana na mama yi lawa le ka njhakanjhaka so do you taste na or yi fanele yi mela yona kofi na ndeka yisa

a hi tlanga disk swin'we na va mandla wa gingirikana a ha tlanga bolo before a va mhulu and then loko swi ta ka timhaka ta le thexara i went to ni ya a boston media house wa swi twa and then i did media studies a boston media house Ndzi nga endla media studies specializing in radio advertising and television production. Wow guys this coffee yeah. is nice I have to say. Oh yes yes. yes. this coffee is nice yeah. Cheers. Hambi swi vula yini. Mi ta yi torekela mi mi twa ku xinghezi. A mi nge huma ka swona. So my fourth year ya research ni endle a uh, Arau. Grand Afrikaans State. That's UJ. That's UJ. Yeah. Kati. Wow. Se vanhu va ta sola ku marriage mukhalabye manje. Red Africans, o to ra wena. So I did my my thesis ta ta ta ta, ta media ta in terms of research and everything else, you know, the history of television, whatever. And then yeah, So now ka nkarhi wa sweswiwani marriages television production strategies meaning ku ri I'm a content developer in television for a story ku xi fika laniwani xi sungula na mina a hansi from its future stage we develop stories or the format of a show we cultivate it na ti na ti-producers na ti-directors we sit down you see. I'm part of those meetings. A swi zi swi ri na mali. Ah, shem. Swo na coffee. Ivi swi ku nyika na office ya so na michini ya so. Etshameri one. Ah, it's just fancy but. Mali na vafana lava ambalaka majombo hi mfumo. Lava ambalaka ma helmet ka ma construction. Yeah. mali yi le ka ka mali laha kaya let me tell you something i nga pfuki exikolweni ku i la ku endla media studies i nga pfuki exikolweni ku i la ku endla television wa gugula how to shoot how to create a show you google these things i ya xidele ya ndla engineering ya wena ya ndla i t i vuya ka na madyambu i wa wa hi micato ya vanhu endla mali ya tlhela ni ku advise free advice kusuka ka maraji Leswiwa i timhaka ta ku a na swi lava ku tlhelela xikolweni a ni dlaya table mara ti dya ta magoveni nkarhi a wa ha ri kona ti-responsibility ti tshama ehenhla ka ka switshamo na swihlangi swi tele na swihlangi a kha ha chulula lembe na lembe okay guys hi swona leswi a ni khome swona eka nkarhi no swilo swa swi ya swi ya ka wena i swa wena leswi hi le ka nkarhi wa gingikani wa le ka nkarhi wa gingikani hi le ka entertainment o hi le ka the right man yeah. ni vhakele hi mandla wa gingakana kahle mhani fanele ni ni ni vutisa yena hi mandla u maku kaya guys Yeah. that, that's not fair u maku kaya mandla i la ku byela vanhu aku mina huma kwi ya Ah, wena ni vutisa we ku huma kwihi mina huma agya u huma kuyani yeah um vanhu vo tala loko va vo ni ba hi ti-inbox eh mara she said loko mandla a ri gay na wena gay se mina ku eh a ni ta ku yini a ni vona nge ku ni I'm gay. Yes, I'm gay. Loko mi ri kona mi yi khwenuto.

wa twisisa a hi se za hi hleketa hi venue a swi lava ku cinca venue liyani ku ri hi ta kota ku va na freedom hina hinkwenu wa twisisa hi va na freedom hi nghena mabyalwa hi nga va lani ka Tom ku na ku na holo ka Tom heyi i mhani a nga ta ka Tom ku na vanhu va sukaka eLimbe but do you know ku na vanhu va sukaka Nelspruit mfethu va ta ku ka Van. Ivi ku va na mihlatsa ya ka Gawula, va Mpheheleni, va Lazaro, va ku, Mfanela, mfanela wa rhuketela, hi nge yi ka swilo swa yena. Lazaro, tshama kaya. Loko yi ri hava thikithi ra hundred rand n'wana mhani, he, tshama kaya Lazaro. Sukela ku sapetela swilo, sukela ku sapetela. Ku na, he DJ, ka van a ku ri na taxi yi suka ka Miyexe yi nga ta tano. aka aka van a ku ri na vanhu a va huma anelsprit va nga tatana a ku ri na vanhu a va huma a bush va chomi ta cmc a va ri dama wa swi sisa so so nyavuntswaka lazarus la nga fiwa tikweni ra kokwani ka gawula a ku angeyima a ku wa rhuketela mi vanhu va gawula tshama tshama makaya n'wina fo wa swi twa ku yini nhlinyoko tshama kaya n'wina tshama munhu wa gawula futhi kahlekahle munhu wa ka gawula ni n'wi laha ka vhele kasi va va ku onhele yini? hayi no a ni va lavi Va ku yini, Sam? no no i don't need vanhu va gawule but let me tell you something yi yi ma ni n'wi byela hi swin'wana yesu i bohe hi maribye lawa ma ko a- etikweni ra rikulu ra wona the only person who gets supported hi vanhu lava a nga a nga bebula a nga kula na vona

I mean, Right. look at nkanelo ya gingirikana yi sapota ngopfu ka malamulelo a ni swi swi kwayo Ka- malamulelo bushu na vanhu va le tsanini ye bo Va rhandza ngopfu- mara va byeswi rhandza mani ngopfu, eh, sweswi hi nkanelo. vulavulaka Why? Why? sweswi sweswi hi Why? vulavulaka ni na xitambi ka mudavula is it na mina kombela xitandi hala ka malamulelo vakumaraji i ta tshamela ala ni titwa ni ri hosi info leswaku swi ni chavisi ku ku- ku ku atlela ka mudavula mina ya a a yi ko ko sala kumbexana ni kumana na xo xo pfula matihlo xa vusiwana loko ri na sesangi wa ni twela vusiwana ka mudavula ku va ku va chava hi pfalela handle loko hi ra laha leri hi hi fambela a kule na vasesi wa vona um mara hina swi lava ku va na muti sweswi ku nga na xitandi a ni xitandi xi lava munhu wo xi hlayisa um va ka mudavula no kombela vasesi wa mina tihlanganise na rajman